Taki ia o e whonua whakalopo foa. Tau pehepehe koe tau e hanga koe e tau nofo whaamiri koe ta mai ia. Pea ku tonu ke whai e ripoti mo oni mo ta tonu ki ai koe nga kai tonu ae whakauta uta. Kai tonu hono ae hanga hono revai ko ia e tau e hanga e tau nofo a tatou i e whonua whakalopo foa, etc. Koe, ok pehea katoa taha koe nane whakahau koe tohi

Kona uhinga kona whainga taa i koe ke lawa tuku hifo, pe lawa liua e kolo tau koe ia. Kona uhinga koe fu niu fo kse tita na tu u ia i he mata pa. Pea koe ne ma olu nga koe tama kona i olu nga koe ia na ne whai ono siofi koe firi, pea ripoti fo ki lalo. Kia te kina tolu koe ke kau eik tau, koe faha i e u hao pe me firi, pea e whai rewa e teu teu me turi ki koe. Ke loka pa e motu e fetu taki, pea hala e information ripe koe ripoti se tita. Whenga tau, whenga tau moni e whakahoko e kau ei tau i whiha la ki koe e ripoti. He? Aia ko pehe se tita au tonu matu aki peka ha no whenga taa se tita. Pea ko pehe ko kou tanga ne ia he tou whalerea koe tau ni. Ai ai whengo nengo ene whenga taa pea ko ia e whaketaimini i se tita kua pau ki te hanga we have to bite the bullet.

I whakatoʻotoʻo whakaekonomika, i palani ngā aue whakaekonomika e purea ana koe nei. I ka uinga hoki i Seti, taki ngahere ripōti ko koe mai, e pahauinga koe ke tonu koe e whakautautā pea tonu e ngahere ripōti e, o koe ke waha teitei taim te ū, te upehe ai oku, oku hiena whio. Ko hono, ko hono whakahoka atu koe ia e ngahere ripōti pea whakahoka atu koe ia e ngahere mea koe ia, kua kōpē mai whare i, ko pehe au Seti tau kau harakekehe i he a Honi pea me ngahere mea koe nei. Ko te whata rā Ben, Koe, koe tau paanga moho he koe tau foreign reserve he. O kui he paanga he wha fitu tolu miliona, poine nima. Aia koe ne tupu hake ia, ai whee unga epa moe, moe, moe tau ka hoko ha whakata maki, koe mea fua pe fuku maina e tolu. Whee unga moe maina tolu, maina, maina ne fitu poine hiva. Aia tau pere maina fitu poine hiva, e lava e whonua mo uia he maina koe ni, o ka pae hoko whakata maki, koe tau paanga moho he.

a ngā mea ka noho koe i parau. Pēnei tau Pehefo kei Minista Paanga i Hoatani koe tuunga whakaekonomika koina e whonua i hēnei wa kai atu kei wanoa tahiwa wanoa wanoa o ko tou iha tuunga whakawhie mārie and may I quote I for i direct a a mea koia a Minista Paanga nane pe o ko tou iha tuunga whakawhie mārie Pea, o konei o mai foki e tau moa ko ia ne whakatoo ake patiseti au awhe taha wa lu awhe taha hiwa koe whakaake ake koe tau moa nga oe ai patiseti ko eni wa awhe taha hiwa wa awhe wa noa koe patiseti ma ai tonga ke inasi ai tonga ko toa pe he ngahi lelei o ko māu he pureanga. Pea ko pehea koe, koe taha ia he kaweinga whisi moa o ko o māi, he neke kei hanga e au ia o Lave'i koe o ki toi aha whakatau moa e whao e Patseti he, ka koe whakatu'utu'u mai koe he Minista pānga koe taha wālu, taha whitu, taha wālu, koe whakahake ake ai na nau i he mouti nau tolu ko ia koe wheinga kei whakahake ake ai ekonomika koe a Tonga. Taha wālu taha hiwa, a taha hiwa

te whai e ripo tu wata mini u whanga ta wata mini te sio tu koe ngai be ofa fia tu ngi ai pe koe mo no ngai pore ka ki te hoko koe koe tak ko pau ki te whai tu tu ni fa poto poto ko ya se te ta koe ki ta na no no wa bito ben te whai ko ni ko lo pe ya se te ta ku la i na to pa ko si mia pe ho i ko ka kai fo no e ta na ko ka te vita pe na hanga foki e ne ta ne se se te ta whai ta na ko ni Nga tanga te vita, te vita. Te wha te tana na e tui, na e tokolahi ne whangasipi, tokolahi whanga, mea ko toa pena e tokolahi. Pena e rewa aho taha na hau no nga, no kau nga mea pena tanga rewa. Te u whai e whi, lau lau pe te uai e ki mea to koni ke kai, ke, ke mau he, he to taha koni. Se tita. Tuku e ne whangasipi, mo e mea ko toa pe, koe ki hono kau nga piki sipe to taha. Pena e hoko koe ne mo ui. Nane o o faki pe hange pia koe konga e ne konga ono family. Pena e tutu ne te tui koe ni. O mai ia ke fai ake fei lau lau. Tangrewa he tui e fisi ia koe a Tevi ta tange Tevi. Ko hai ia. Tala mai ka te au pe tamte i pe ahon. Ka wero e loto lahi koe a Neta ne. Ne ongo e ne fai ngata kanawe e tui. Kokohia. Ko Opau ke whai e he kau take o Puranga Goni, mo hatai taha pe e ui ko hataki. Ka e tu tu uni mato aki fefeka, neo ene whainga taha, ka ke tala no he mo ni mo totonu, ka lava wha haufi ko noa wani. Ka pau he kai ke tau hanga whai e tu tu uni ko ni pa ko e report ke na fio. Os maheno ka tato e whainga taha ko e tui.

A nea mo nei whainga kaa, kia nei tane kene whai i. Ka ku paope kene lea.
Ka ku paope kene lea, ki he lerei whakalu foa e whanua. Pehe e he Minister paanga, ko e patiseti koe ni, kua pao ke tokoni ki hono whakaake ake a langa e whanua ni. O kou pehe koe fo i poini ia o ku mato ake maho inga aupito aupito ke whakatokanga e kina, ke whai ki aha tokanga e kina. Ko e. Ko ngā taha kone tara noa koe ki he tau ekonomika i ua noa taha walo, ua noa taha hiwa, oku topu hake ake ai pēseti e ua poini e walo. Kua mihi ta whaaki ko ia oe uhi rawa ai nga we, ngahi nga we, kua pehe ki he, ki he.

Pay me see, pay me hēni. Ka tau hao kātou kei whenāwha ake. Ngā rawa pito mō mea mai, ka mō mea.